Безнең Матвеевка төп мәктәбендә ике музей бар. Аның берсе авыл өенә багышланган. Безнең авылыбызда рус һәм татар милләтләре бергә яшиләр. Һәм һәрбер халык үзенең истәлеген шушы музейда җыя. Безнең музейда татар халкының һәм рус халкының тастымаллары җыелган. Алар халыкларның үзләренең бизәкләре чагылдырылган. Безнең элек-электән сакланган кияүгә чыкканда татар халкы татар кызлары сондык белән чыкканнар. Бу минем әниемнең сондыгы. Бу сондыкта кызның бирнәсе урнашкан. Монда безнең авылдашларыбыз бик күп чигелгән мендәр тышлары, Тастымаллар бүләк иттеләр. Бу минем үземнең кечкенә чакта үскән караватым. Әни әбиемнең бирнәсе, сугылган палас. Укытучыларыбыз безнең үзләренең мендәрләрен, чигелгән мендәрләрен бүләк иттеләр. Безнең авыл халкының балалары күбесе бишектә үскән. Безнең гә э, Рафаэль Закиевич күрше авылдан безгә үзенең Балалары үскән бишекне бүләк итте музейга. Бу бишектә безнең кечкенә курчак бар. Бу курчакның тарихы бик күптәнге. Безнең директорыбыз Лилия Михайловнаның әнисе 70 ел элек шушы курчак белән уйнап үскән. Бу курчакка 70 ел. Безнең укучыларыбыз элеккеге гореф-гадәтләрне саклап, шушындый кечкенә Одеял ясадылар. Безнең көзгеләр, Бысы безнең үзебезнең авылда яшәгән Рәхилә апалар. Шушындый матур рамкаларда ясалган. Безнең музеебызда бар бик истәлекле Шкаф. Бу шкафны безнең Белов үз куллары белән ясаган. Аның шушы шкафта безнең төрле истәлекле похвальный грамоталар, ветераннар, безнең комсомол билетлары барысы да шушында сакланган. Кечкенә чактан үзебезнең уйнап үскән патефоннар, Күкеле сәгатьләр, радио. Ә безнең бусы өстәл. Өстәлебездә безнең самовар. Өстәл янында безнең тата милли курчакларыбыз. Һәр ел саен, һәр ай саен безнең музеебыз артып тора. Күптән түгел генә Миша э, Соколов безгә үзенең печатный машинкасын бүләк итте. Без шушы почмакта татар халкының һәм рус халкының икесенең дә мичен ясарга тырыштык. Бик күп кешеләр менә үзләренең өйләрендә сакланган мич ипи пешерергә җиһазларын шушында алып килделәр. Монда безнең бар иләк тә, Кисәү агачлары, тоба агачлары, бөтенесе дә. Безнең, үзебезнең кияүгә чыккандагы көянтәләр. Без, безгә күптән түгел генә Фатыйховлар безгә үзләренең бетоннарын бүләк иттеләр. Чүлмәкләр, чәйнүкләр, барысы да безнең халкының гореф-гадәтләрен чагылдыручы җиһазлар санала. Монда безнең мич башы, менә шушылай итеп ясап, мич башын шушында итекләр, чөлкәләр, чабаталар, Лилия Михайловна үзенең кечкенә чакта киеп йөргән әнисенең чабатасын алып килде. Безнең укытучыбыз, тарих укытучысы Надежда Сергеевна бу почмакны төрле элек-электән кулланылган үтүкләр күргәзмәсен җыйды, чүлмәк алып килде. Ә безнең бу почмагыбыз татар халкының һәм рус халкының милли киемнәренә багышланган. Монда безнең бик борынгы, күптәннән сакланган киемнәр, бушлатлар. Ә киемнәр артында менә бу безнең барыбызга да таныш булган, Кибеткә йөри торган сумкалар. Татар халкының милли киемнәре, рус халкының эшләпәләре барысы да безнең музеебызда саклана. Күптән түгел генә безгә бүләк иттеләр тегү машинасын. Ә бу почмагыбыз безнең җеп эрләр өчен, җеп ясар өчен һәм шунда ук бар безнең тарый торган тараклар да.